Yeroo keenya jennu kan koof kan kee jechuudha. Kan keenya jechuun warri kan koo godhan hoo hin rakkatu keenyaa kan jaalatan Itoophiyaa keessatti.

Namni tokko maratoonii yoo dhufe maratoonii yoo fiige at least ji'a tokko iraftii fudhata. Inni dammoo maratoonii irratti qoyisii luka uf dhukkubsee ture. Saniif jecha ji'a tokko waa takka hojjate. Tireeningii ka hojjadhuu eegale ji'a lamaan hadhaa. Sanuyyuu ganaa suuta suuta hojjadhaa ture. Wallaahii haqa dubbachuuf. An kuma kudha odo worqii argadhe akka ammaa sitti gurumsee argadhe kanatti hin gammadu maaliif maratoonii dhufee kuma kudhan meedaaliyaa argachuu okay waan jiru jira gin achii dhufee as dubartiin kumaaf dhibba shanii baran akka malee gaarii meedaaliyaa kumaaf dhibba shan irratti namni tokko maratoonii dhufanii kumaaf dhibba shan irra mo'achuun an filadheetii miti kan kana dhaladhe rabbiin naa kenne alhamdulillah waan rabbi naa kenneef rabbii tokkicha galanni haa ga'u

sirritti hojjedhee irratti qophaaya ummata koo baay'ee sin jaaladha rabbiin is naa eeguu.
Egaa akkuma beekamu dorgommii jalqabaa irratti baay'ee hojjettee turte dhuma irrattidha kan kufte maaltu si mudate?
Haga dubbachuuf ganama fiigee ture. kumaaf dhibba shan paawuriin baay'ee na dhagamee ture gara galgalaa irratti akka malee oo'aa ture duuba fiigaa ture akka jiruu kiyya irratti intiniin jaaladhu nama wal gaffa'u maaliin jaaladhu dhumarraa Baay'ee konfidensiin akkuma akkuma deemuun and enerjiin na dhagamaa ture. Dura akka baabii duraa natti ulfaataa ture. Yoo dhibbi lamaa fi shantama naafu in deeme deemeeti dhibbi yoo naafu muuvii godhe muuvii yoo godhuyyuu eh, I think anis oduma deemuyyuu gara laayintuu deeme. Kun waan jiru damo atileetii hunduu barreen gaddaallee dubartiillee ah, kun waan jiru kun waan ispoortii ta'eef namni hunduuyyuu difeendii godha pozishinii isaa. Intaloo maal gootee nattuma fiidde Hippii kiyyatiin harka isii hidhachi na gaffaate. An dammoo eer irra jira innan kufee anyway baga sunis takassate maaliif yeroo tokko tokko beekta wanna wanna hojjetame wanna yeroo sanitti ta'e yoo mo'anne celebrate goona nin gammanna yoo mo'atamne damno barumsa irraa baran anaaf dammoo barumsa guddaadha.

baafnee gara cinqatiitu finne uf argaa deema so rakkoon jiru ati young generation ijoollee ammaa batala ijoolleen biyya keenna cinqatiin jaalatanii kanaaf suusii adda keessaatti dhokatan maaliif yoo cannaquu deemanii caatii qaamanii kazaa cinqatii san akka farsatamu jalaa dhosu andammoo taqaaraanii isaanii gara cinqatii deeme namni yoo cannaqame bakka guddaa arga eenyu akka ta'uf arga so ani ka akkas goote jedhan barumsa akka isaanii ta'u barbaada wanni uf uf miidhe hin jiru just challenge uf godhe isin hunduuyyuu ijoolleen generation lafaa dhuftan Cinqatii jalaa dhokachuu odoo hin tane cinqati gafaa caatii maalii jalatti dhokatuu dhiiftanii I don't care waa ati gotu leestiroo xaraddee eh, doktora taate waa Fiigicha gulaallii meetira kuma shanii galgala kana godhame Atileet Siifan Hasan lammaffaan akkasumas Feet Kiipiraayoomiin tokkoffaan yoo darban atileetonni Itoophiyaa shanaffaa fi jahaffaadhaan gara marsaa itti aanutti darbuu danda'anii jiru.